Biahalnak pakhatnak ah khan ti uh, hliam hliamnak uh, kongkau kha si le uh, makha van let colh ko ning law uh, kan nih he uh, si dep that lang khuman du ai dir uh, dir ka te in a um mi uh, kan si cha khan uh, ral hmunak hin kan um peng uh, sakhan kan um chan he a tlawm Uh, kum khat chungah hin thlakhat thlahnih hna he maw sakhan kan hngah tawn a cu lo kha ral hmuna khan tuan deuh khona rak um mi kha kan sin ha tikah khan uh, mah kan hliam nak hmun hi chu otu tlang ah khin a rak se tuan deuh otu tlang hna a rak kan lak lan deuh hrang hrang ah khan rak si le uh, ka, uh, ka, ka hoi pa he mah lio ah chun uh, aluan chia hai se ko na an uh, ta su mu rak tuan lio se ma lio ah khan le Uh, kan uh, kan hoi le he te khan uh, du si chong mu hruai nak an kan kal kan kal lio se le kan kal hna ti ka khan hun khat ta ti khin uh, kan kal hna le bom bom kha uh, tar tar mi bom kha kan kan rak e, e pa sual mi se le ma ti ka khan ka ko hoi pa la bang uh, atu amit apani in ram le mi phunza uh, amit apani in ape la tu uh, kan sina uh, um kho ti lo ani he khua khua ai din liau se le kai he uh, Ka kelh lei baan hi duhning in mah kai hliam hnu khan cun ka cawlcang kho ti lo. Ralram zong ah khan cu tluk in ka kal kho ti lo le mah hnu khan cun hika hin camp nga lei le le zei dang lei ka ṭuan khawh tawk tete kha ṭuan ding in i dinh taktak cu ti ah khan ka ṭuan khawh tawk te van ṭuan ṭhan ding khan hika hmun ah hin ka van um ṭham ni si ti kha pakhatnak ah biahalnak ah khan van leh ka duhmi si le Pahnihnak ah nan herhbaumi herhbaumi hiti camp lei herhbaumi ti ahhin kan herhbaumi cu a tam liangluang ko hmete. Asinain herhbaumi khi chim ahkhan cun a tam tuk le ing lei khi a puang nan ing lei khi kan i puanh men hna la dah kan ti herhbaumi chim ahkhin cun asinain atu hika i biatak te kan kan herh ralkap kan si bantuk in kan herhmi hi cu hruk aih lei si ko hruk aih lei ti tikah khin uniform maw equipment maw khi pawl khi atu lio ah hin cun tlamtling deuh zong in i nei kho hna si law raram kal ah hin tha zong a tho deuh hnga ti zong hi keimah ruahnak a si cun le Uniform kan neih ṭha ṭhin kan neih lo tik le ṭukrak ralram kal i a herhmi ṭha ṭhin kan neih lo tikah khan ralram kal zong khi tha a tho lo ngai. Kamkhat lei cun an hnabi ah bek si zongah khin pakhatkhat bek i bei bek i ṭhate i bei khawh ko ding zong khi bek kan nei lo ahkhin songkhoi hna khin kan thil hna hi kan senh le songkhoi hna in tikhin ralram kal hna kan si. Khi bantuk khin kan hawile kan van zoh hna Sidep dang kan ti tiah phun dang ruat lo an ti. Sidep dang kan van zoh hna i an nih uniform tling te le bag le tuktak equipment he tling te an van hon lio ah kan ni ni te khin kam khat lei cun sidep thantlang he hoi kan rak har ngai ve. Bag i bei khawh kho ding zong ah songkhoi hna an i ken. Equipment can ai ah khin khi ti khin kan kal cang khi a tam ngai le ram kal te pawl ah khin kam khat le cun tha a chia ngai hmete asinatein lungdoknak ahcun kan hmang hraw lo a bik in kan herhmi hi cu uniform si ko ti khate herhbaumi si ko cah khan uniform te tal hi cu dampiak kho rak an zuam ko hramu ti kha biahalnak pahnihna ah khan van chim ka duhmi si le cun Adang a pathumnak a chim ka duhmi cu keimah nih biahalnak van uh, mipi le kha van tuah ve hna ning law uh, CDF he zei ruangah dah na kan bawmh cun le hi na kan bawmhmi nih hin te uh, ra teinak tiak ding ding taktak in a phan, a phan khomi uh, bawmhnak si maw ti zong kha uh, a uh, biahal pa in uh, van in chim hna duhmi se uh, na kan bawmhmi he uh, Cuzat pe a si nan ti va lo na kan thawh piakmi nih hin raltainak hi a kan phakpi kho taktak hnga maw ti kha keimah nih biahalnak van tuah pah ka duhmi si le cun le kan nu le kan pa lei nih te CDF hi a karh lei si loin zeiruang ah dah a zor lei lengmang hi na kan timi hi a pakhatnak bik ah mawhphurh ding hi cu nulepa nulepa kan si kanmah CDF he mawhphurh ding hrimhrim kan um lo a ruang cu CDF i a lut ciahmah khomi na fanu na fapa kha dakaw camp an camp tiang hna na van zul le na van lak cu amah lungtho te i a van i tim a van i tim i a van ra komi hna camp a phak hnu hmanh ah kan fa cu Cutin si le amah lawng fapa fangkhat si le heti phun in amah biakhiahnak te hong lut komi zong khi nan van dawi le khem tiang in nan van auh khem hnanak in voikhat auh lawng hmanh khin na za rih lo voi hnih le voi thum hna nan van auh tik ahcun zeitim he kan kar khawh la le kar karnak ding alam um lo hi cu kha tikah khan nu le pa he mo phur ding cem hi nan si ko si dep kan zormi ah hin cun le Ah, va lo zong cun um ve hmete. Ah, kam pakhat khat chungkhar tlamtlin lo ruang le ah, ngandamna nih a tlin lo ruang i ai din mi zong cun um ve hmete. Sinatin atam u cu nu le pa nih lu sianh lo hei ti adang fale vial cu chat thazang pek i forhfial hna ah, si dep lut i thazang ah, si dep lut ding in thazang van pek chih hna i mah fa chan a van chuah via ah, na fa nih thatho ngang i camp a phak komi hmanh kha na van lak cangah khan cun khi a karh lei khi cu a ruahchan awk khi um ti lo a zor lei lengmang kha kan panh ko la ti kha kanmah keimah pumpak ka ruahnak si cun le karh hna si ti nan duh ahcun midang midang fa lawng kha thazang he chap pek lo khan na fa zong kha thazang van pe ve law a si khawh labang ah cun nangmah hman nih kin khem ah khan nu le pa hman nih khin van chiah van chiah ding khi se atu kan thut dir ning kan kan dirhmun ah hin cun uh, hi uh, ka fa he uh, nan sinah hong um ve se khem ah hong um ve se lo a tuan kho tok te tuan ve se ti man ding khi kan sina tin alak lei long te khin na kan lak ka fa chu zat kum chu zat na tuan chang ko jete kum ni kum thum na tuan chang ko jete asa chang lo mo adang ni tuan ve ko na si cha Ah, ti ti ti hna khi dawkaw ti hna cho ah kum hi a tuan mi nih khan a ka fa kum hi bak na tuan chang na pasal bak se ah hi pin le zong ah lungdong lo te in tuan kho i zuam ri ti i nu le pa ni tha ti tha jang pek ko a chun ah a ho man hi ah ana phu lai hi je ka zoom thang lem lo la nu le pa zong kha ah, tha jang pek zia kha ra kan thiam pek hna u ah fa le ah, mi fa long kha tha jang pek e ra ram kal he chat fiel lo khan ah nangmah na fa te na fa zong kha uh, thazaang van pe ve law uh, camp ah uh, camp a si zong ah ralram si zong ah te a tuan khawh tok te tuan ding khan uh, thazaang van pe ve ti zong khate uh, van som hna ka duh mi se chun le uh, CDF uh, an CDF he an der to ke an lak sami hmanh an a chuhter ṭhan ti pawl khi chimrel khi a tam ngai a bik in mino hmanh nih khin dakaw a kan soisel cu an lak ciami hmanh i chuhter ṭhan hna ti hna khi si cu soisel lo te khan mino na si a ti nangmah kha van i tel ve law minung kan van tam deuh la cun le tikhin mi kha kan van tam deuh ahcun kan thazaang kha ṭhawn deuh tikah khan tingsami cu chuh ṭhan nak ding cu a um lo hme cu minung ka tam deuh ko ahcun lama te ah khan soisel lei lawng khan na bia dih hlah seh cun le nu le pa zong an lak sami hman an chuh hna tiin na lungfah mi le na ngaihchiat mi lawng khan dih hlah seh tuahsernak an van langhter ve ti zong kha van sawm hna ka duh bawmhchanh nak ding alam a tampi thlacamnak si zong ah Tuktak din ei lei a si zongah te a lam kip in atu lio kan hmun kan sining ahcun bawmhchanhnak a lam tampi le pakhat te tal ah khan nei tel ve kho maw ti zong kha ruah ruah awk um ngaimi a si. Cun le hla phuah thiam nih ram caah hechat hla nan phuahmi khan nan hmuhmi hna kha uh, hiti phun dang ka ruah piak lo an ti uh, nan hla phuah mi nan hmuh mi phaisa te hna kha ram le mi phun ca khan uh, nan pe ve mo alha nan phuah tiang long kha aza mo ti zong khate uh, van chim hna ka du mi sile uh, hi ka bia afa deuh so si phun dang ka ruah piak lo in uh, hi ka hun che zalong te chimna hun asi ko cha khan te zalong te in ka van chim du mi sile soisel le chimrel lawng khan bia dihter loin tuahsernak bak in khan van langhter ve ding in zong in khan van in som hna ka duhmi si a tum chuk lei kan si nak hna lo a karh lei langmang kan si khawh nak hna kha nu le pa le mino hna kan mino hoi hna zong kha van in som hna ka duhmi si le ram ramleng lei simi ramleng lei zong na kan bawmchanhnak tampi lakah hinak ṭhawng ri in rak kan bawmchan rih u hika ah nan fale he kan lung a dong hrimhrim lo thazaang kan i khon cuahmah lio a si ve ko le mah tikah khan kan duh herhmi te kha na kan zelhpiak khawh a si ahcun hika hmun i raram kal ding hi cun ready kan si ko hna ti zong kha van chim van chim ka duhmi si le ramdang lei kha a bik in namah he Nangmah le Pathian he te kan in hetnak a si ko ti kha van chim ka duhmi si. Nangmah nih na kan bawmhchanh khawh le hriamnam ṭha na kan zelhpiak khawh a si ahcun hi kan ral hi cu tuan ah kan tei ko la ti zong kha van chim ka duhmi si le khakha a voi hnih na ka chim khawh tawk si si le lunglawmhnak tampi ka nei.